Yɛn mu bebree, ɛyɛ a na yɛ phone ɛtaa yɛ hye. Na ɛyɛ hye a ne yɛ complaini sɛ o phone ayɛ hye, menim deɛ nti a ayɛ hye. Sɛ wo phone yɛ hye a, ɛtumi ma wo battery no draini ntɛmntɛm. Saa ara nso na sɛ wo phone ɛyɛ hye a, ɛbɛtumi ama wo phone no adum ntɛm because sɛ battery no draini ntɛmntɛm no nti. Nti ɛnnɛ mepɛ sɛ yɛhwɛ nneɛma a ɛma yɛ phone ɛtumi ɛhye, na deɛ na ɛbɛtumi ayɛ ama saa problem so yɛtumi asɔɔvo. Now number one, deɛ ɛma yɛ phones ɛtaa ɛhye ɛyɛ apps a ɛrunne ɛwɔ background. Yɛwɔ a lot of apps a sɛ wodum no a na ɛndum yi nti ɛmfa no sɛ woakɔtwe some app bi a ɛse app wei deɛ ɛyɛ for mining ɛboa wo ma every two hours biara na ɛwɔ sɛ ɛsi so na ɛyɛ mine na ɛma wo biribi kakra saa apps no ɛyɛ na woma no permissions nti ɛba no saa no a saa apps yi bɛkɔ so arane a even when whether sɛ ɔwɔ internet anaa sɛ ɔne internet saa apps yi ɛkɔ so rane nti ɛno ɛyɛ one of the reasons a ɛma yɛ phones no ɛtumi ɛhiti ntɛntɛm Second one nso ne sɛ, ɛtɔ da nso a na yɛ screen brightness nso de biara na ɛde ato so. De biara obi screen brightness ɛda hundred, obi deɛ ɛda eighty, obi deɛ ɛda ninety. Sɛ o screen brightness no wɔ soro nso a, ɛbɛtumi ama o phone no ahiiti ntɛmntɛm. Wonim sɛ for the whole phone no a o use no, deɛ ɛtwe battery paa no ɛyɛ screen no brightness no. Nti sɛ o screen brightness ɛwɔ soro a, ɛbɛtumi ama o phone no ahiiti ntɛm. Na sɛ screen protectors bi aba a, yɛfrɛ mo privacy protector. Na saa privacy protector yi, Ɛnam sɛ ɛma fon ani di mu no nti no ayɛ a na below no screen brightness no ɛwɔ soro paa but wohwɛ ani na wɔbɛka sɛ ɛni soro nti saa nneɛma wei nyinaa nso tumi ɛboa ma ɔfon no ɛhyɛ nti sɛ woyɛ obi a wotaa increase wɔ fon brightness a ayɛ ama no nkɔ fam kakra so fon taa ɛhyɛ a ma no kɔ ma screen brightness no kɔ fam kakra ebetumi aboa ɛma ɛɛ fon na ɛyɛ hyɛ no so no etumi egya woyɛ no firi hɔ nso a te sɛ game nso sɛ woyɛ obi a ɔtaa do fon de bɔ game nso a ɛne expect sɛ ɔfon no bɛtaa hiti nti companies ɔmo taa yɛ gaming phones no red magic phone ase phone nyinaa no ɔmo phones ɔmo taa yɛ no nyinaa ɔmo sɛ ɔmo ayɛ fan ɛwɔ akyire sɛ meyɛ ɛbɛbɔ na etumi cool phone no down games bi koraa hɔ a wobɔ na sɛ wofiri hɔ na wɔn close game no a ɔmo sɛ na ɛwura ne at the background na ɛno nso ɛyɛ adwuma bebree nti sɛ woyɛ obi a ɔtaa use your phone ɛde stream movies for a very long time anaasɛ de bɔ games for a very long time a ɛbɛtumi ama ɔfo no nso ataa ayi ti. Ebia na ɔfon so taa tu baabi a ɛhye, ebia na ewiem, woyɛ adwuma wɔ wiem na ɔde fon no de ato biribi so a, awia no bɔ so ebetumi ama fon no ayɛ hyehyeehye na etumi ama battery no nso adraini ntɛmntɛm. Enti ɛbɛyɛ sɛ anytime bi a oyusu fon biara no bɛto baabi a ɛkuuli. Enti sɛ wo charge wo fon anaasɛ oyusu wo fon a, yɛ a hwɛ yie baabi a ɔde bɛto no nso no ehia sɛnea ɛbɛyɛ a heat bebree ɛnkɔ fon no mu. Woyɛ no firi hɔ nso a, ɛmu bebree nso wɔ hɔ a, sɛ yɛkyaagye fon a, na yɛsɛ yɛ nsu. Wokyaagye fon na wosɛ yɛ miamia so. Ɛno nso yɛ another way nso a ɛbɛtumi ama wo fon no ayɛ hye. Nti sɛ wokyaagye wo fon a, gyae fon no to hɔ ma no nkyaagye. Sɛ wogyae to hɔ koraa a, ma no kyaagye ntɛntɛm. Sɛ ɛrekyaagye na wo use a, current no a ɛrebam anaasɛ charge no a ɛrebam, ɛno ara na wosɛ use bio no. Nti ɛma fon no kyɛ ansa na ɛtumi akyaagye. Ɛba no saa nso a, na ɛma fon no ɛreheat ntɛntɛm. Na sɛ wo experience any of these things a, deɛ na wosɛ woyɛ? It's just the opposite of saa nneɛma no a ɔyɛ no. Ayɛ a taa close apps a wo use bio. Sɛ wo use app no ofiri hɔ a, close window no koraa ma no mfiri hɔ sɛ mbɛyɛ a ɛnrane eh, at the background ɛmma wo phone heat ntɛntɛm. Saa nso na sɛ wo charge wo phone a gyaa to hɔ ɛma no ncharge. Woyɛ no firi hɔ nso a, yɛwɔ phone covers bi wɔ hɔ a ɛno nso because sɛ ɛyɛ thick nti no ɛmma heat ntumi mfiri phone no akyi nkɔ nti ɛba no saa na ɛma phone heat ntɛntɛm te sɛ wo use cover na sɛ anaasɛ phone cover na sɛ phone no star sɛ ɛyi ti ayi firi cover nim ebi wɔ hɔ a woyi firi mu koraa na ɔde to tiles so anaa ɔde to fam anaa like baabi a ɛyɛ cool kakra wɔn sɛ ɛnkyɛn na phone no asan cool down nti saa nneɛma wei sɛ ɛyɛ ebitumi aboa yɛ ɛma yɛtumi ahwɛ phone no so yie because wɔ phone taa hiti a ɛma battery no duro ne ntɛm battery no duro ne ntɛm nso no na ɛsɛ battery nso ɛresɛe ntɛm nti wɔn sɛ battery health no na ɛreduce gradually gradually nti yɛnhwɛ ho yie na yɛmmɔ yɛ phone ho ban Na entumi nkyɛ mmae. Meda mo ase sɛ nnɛ wohwɛeɛ. Bye.